Míaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo eh, mida akpe na miava leke migawɔ ɖeka kpli mi eh, mida akpe na eh, mia katã eh, de kɔsra yi ke va yi me yi ke me mido go kple eh, Ghana National Fire Service tɔwoa eh, woƒo nu na mi geɖe tso le yi ke ata atsi atsi dzo nyawo nu le woƒe aƒe me. Egbea midi be miɖo dze kpli wo ke yi ke egbe eɖi o one Mister Isaac Gliku ele aƒea me ke ma aɖo dze kpli ku ɖe edzotsi nyawo ŋu e edzotsi dɔwɔƒe aɖe edzo ko wotsi na alo ga wɔna nu bubu o e amewo nɔ gbɔgblɔ be e wonɔ na zã hã bu be e Ne dzotsitsi me loo ko efia be woli ko megadɔ bubu ɖeke wɔm. Gake egbe mí dome mílé ŋku ɖe nu mawo be ele eme loo eh mele eme o so eh eɖi o one eh be ku wee zo. Mele ku yo. Mm.
So ma maɖe mɔ be nado eh egbe na míaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo ke míayi gbe Kɔ dɔ dzi. mɔnukpɔkpɔ ya kɔ de ŋde na nukpɔlawo kple nyaselawo kple Ghana National Fire Service tɔwo katã akpe. Ok, eh, so mía age ɖe dzi eh, tsatsatsã. Eh, ne mi be Ghana National Fire Service a, eh, mi di eh, mi di be na akɔ nu na mi be edɔ kawo koŋ mi wɔna afi mía yi gbetɔ dzi. Akpe. Mm.
Zigere ɖe megblana be ankɔ gɔmeɖeɖe ɖe ʋegbe me. Mm. Ya eba wɔe be amewo be dzotsilawo. dzotsilawo ta.
Ne menye atsi dzo koa, ke fia be mewɔ dɔ ɖeke o. Eye nenye be dzoɔ dzɔ vɔ xe miva ɖo fimie dze la, ke ame ŋkume kpɔkpɔ gbɔ gɔme dze gbɔ adze mia yru be o mi dzoɔ tsi, nuka wɔƒe miva. Edɔ koŋ gɔme ɖeɖeɖe manye be dzotsilawo o, ke boŋ edzo nyawo dzikpɔƒe ƒe dɔwɔƒe kple susu be nusianu ya he ahe edzo bibi vɛ la. eka mí.
Eye nenye be míƒo nuawo dzi hafi mímeto ŋu kpɔ ta na ehe dzuɔ va nye bibi la, ke míanye tsila. Gake menye be edɔ koe nye be edzotsila dzotsila ta ko ele be ne mítsi dzo o. Ao, menye enya gɔmeɖeɖee mi o. Be mayi dzia, edɔ geɖewo li míaƒe dɔwɔƒea wɔna. Dɔwɔƒea ƒe taɖodzinue nye be nenye be ebe atu xɔ, le even this assembly o, wo mi asi mi, mía katã mía nae. A le ŋku ɖom kpɔ be exɔ ma tue le ɖe. Enyo nenye be dzo xe ge dze me ele a wò. Eye ame nenee a nɔ xɔ me. Mi wɔna nu mawo katã kple susu be ne mi kpɔ ame agbɔsɔsɔ ya hã nɔ xɔ ma, eya ŋu mía nawo exɔ mɔnu ya xe a nɔ xɔ ŋu. Kple susu be nenye be dzo ge dze ma, Ame susɔetɔ aɖe aɖava ƒoƒo ne ne wòakɔ axɔ do le xɔa me hafi dzoa anye bibi la ta. Mikpɔ nu mawo gbɔ. Nenye be miaɖo hotel kple etɔwo katã hã, míaƒe dɔwɔƒee nye be míakpɔ gbɔ be nɔnɔme ya wole be hotel ene nɔ ɖe tɔ hã ɖe ele nenema. Ke mitsana

Ke lɔ̃rifɔkuwo kple etɔwo katã hã enye edɔwɔƒea ƒe edɔ ɖe ƒe akpa aɖe míwɔna. Ne, nenye be ŋuawo dze anyi la, míyina. Ne wòhiã be míahe ŋuwo le mɔ dzi be eŋu susɔewo nakpɔ mɔ ava yi hã, míakpɔ gbɔ awɔe. Nenye be ŋuwo xatsa ɖe amea ŋu alo ŋlɔ dɔwɔnuwo le mía si míakɔ alã ŋuwo me be, Ame yawo pra ne míakɔe na ambulance tɔwo ne kɔe kɔdzi. Ke ne ameawo kua, míkɔna na kpovitɔwo be ne wokpɔ gbɔ. Ta edɔwɔƒea menye edzo ko o. Ne ame ɖewo dzɔ ɖe vudowo me kple tɔ mawo katã hã la, edɔwɔƒea ƒe taɖodzinue nɛ ne va ɖe. Amea le vudo me ta. Míaƒe dɔwo keke ta, menye dzo ko mítsena o. Ok, eh, so Heme le woƒe nuƒo sea, eƒo nu tso gas filling stations wo ŋu. Eh, so mebe mabia be gas filling station ɖolawoa, eh, nuxlɔ̃amenya kae le wo si? Egɔme be mide dzesi be fifia gas filling station geɖewoa, wole edu me, yi ke eh, gone are the days he gas filling station woa, wole gbɔto. Gake fifia wole du me. So e, nuxlɔ̃amenya ɖe li yi ke ana woku ɖe akpa ma ŋu be ne ame ɖe be yeaɖo gas filling stationa, fi ka wòdze be nenɔ, ɖo ƒe ka, nu kawo wohiã. Ɛhɛ, ame ɖe ƒo. Akpe.
Bible be gas filling station wo ŋutɔ kura na gɔmedzedzea be menye du me wole o. Gake ele dukɔ le ta keke ta. Okay. Nenye be amea le gbee me kura kaka be yeanya la, Exɔwo ka tɔ kpɔ ƒo xlãe. Ta anyo be filling station tɔ yawo alo gas agencies tɔwo ɖe, ne wotɔ ekpɔ vi ɖe ɖe woƒe teƒeawo ŋu kple susu be nenye be leakage le ele leaking hezɔ gbɔ tsɛ la, neɖo kpɔtɔtɔ gbɔ la le be ne ana be wòayi ɖe edzi me kple susu be ma travel gbabaa ava yi ɖe. ameawo katã lɔ̃ƒo o ta. Kpɔɖeŋu nyuitɔ koe nye be ele be ne wokpɔ gbɔ be yewo tɔ ekpɔ vi si ke me lé ŋku ɖe wo ŋu la, wo dometɔ geɖewo la, wowɔe. Eye woakpɔ gbɔ be dzotsinuwo la, ɣeyiɣi ɖe sia ɖe me la, woanɔ dɔ wɔm. Akpɔ amewo be fire extinguisher le esi pɛpɛpɛ, gake ne nua dzɔ ne etsɔe la, Mawɔ dɔ. Egɔme be ɣeyiɣi li ne wòle be ne woɖi sɛvisi. Gake ne ɣeyiɣia de xe egbe me sɛvisi o, akpɔe be ele esi pɛpɛpɛ. Gake eƒe dɔwɔna wo nu masẽ o. Ta nu ya tututu yi be akɔ wɔ la, màto ŋkɔ wɔe o ko. Ke efia be taɖodzinu mi ta he ƒle la, meva va eme o. Eye woakpɔ gbɔ hã be, e, Sprinklers alo nanewo wonɔna gas filling station enu ke cylinder dzi kple susu be nenye be ŋdɔ le ʋuʋu te temperature le hot la wa aʋu tsie akɔ ƒo ɖe cylinder dzi kple susu be woane fafa. be afɔku aɖeke mage dze mɔ. Okay.
E, eƒo nu tso be wa re service e, míaƒe fire, se, e, fire extinguisher yiwo ke hele e, dɔwɔƒe mawo. E, so ƒe nene alo e, leti nene ya wa re service yi. Yeah. Magblɔ be servicing koŋ la, Ƒe ɖe sia ɖe me la, ele be ne wova zi ɖeka. Gake le ɣleti ade megbe ɖe, woava va kpɔe ɖa be ele dɔ nyuie wɔa. Mígblɔ be woa sɛvisi le ƒe ɖeka me zi ɖeka gake efia be nenye be eze atɔ kaka ƒea ade hafi ava re sɛvisi o. Nenye eze ya koa, ele be ne wosɛvisi. Eye ame aɖewo tsɛ akpɔ be. Extinguisher ne ya zia zi ɖeka ko evɔ ye ma ele be ne na ka va resave si eye ame gbe mi me ka nɔ veve se be nu bliboa mi ƒle le ɖe mi ƒle ko me va le dɔ ɖeke wɔ o ɖe go mi kɔ da ɖe anyi ko ega ko mi gble ɖe ya me susu ma ne me ka nɔ mi aƒe ta me egɔme nye be ega ya mi kɔ ɖo dɔwɔƒe ya woe. Eya ta ne eƒle nane kɔ da ɖe anyi be yikɔ le afɔku ŋu dzɔ, ne afɔkua medzɔ o ɖe, dzidzɔ wònye. Gake meka ve wò be, Oo, meƒle nuɔ, nye meze o ta ɖe megblẽ ga ɖe eya me a o. Mada ame ɖeke dzi o. Ok.
Akpe. Ke ne ame ɖe ɖo dɔwɔƒe ya e, e, wòhiã fire extinguisher because etɔ ati dzia, e, Process o procedure kawoe li wòato o emɔ kawoe nu wòato afi age ɖe e mia dzi be wòata axɔ fire extinguisher ya o. Akpe. Magblɔ be hafi anyi dɔwɔƒea ɖo la e ɖe ŋlɔ lɛta yi ɖe assembly be medi be matu xɔ ya maɖo dɔwɔƒe ya ta godoo assembly gbɔ asi mia fire service tɔwo hã gbe asimasia be yi dzi be yeaɖo dɔwɔƒe ke miava kpɔ teƒea. Ne míkpɔe vɔ ɖe, míana wò permit. Permit ya xe míana egɔme nye be exɔ xe be yeatu ɖe, míkpɔe, mída asi ɖe edzi be nàyi edzi. Ke ne nye be ètu xɔ vɔ, ne èle etum hã, míaɖi tsa ava kpɔe ɖa be plan ya xe kɔ na mía, eƒe xɔ edzi zɔe lea. Ke ne míkpɔe xe mída asi ɖe edzi be o nyateƒe ezɔ edzi tututu la, ke. Míava ava inspect teƒea ana wò be the number of extinguishers, smoke detectors, nu miwo aƒle xe wòanɔ teƒea we. Nenye be eƒle wò nu mawo katã mide asi na be nàƒle eƒle wo vɔa, ke míana wò certificate zɔ be edze awɔ dɔ ya. Ta nenema wònɔna. Mava ko be meɖo dɔwɔƒe xoxo Ta meva be maƒle extinguisher o. Kodo míayi ava kpɔ wo dɔwɔƒeɛ ɖa be extinguisher woame nenee ahiã akpe. Ok, eh, xe nɔ nu ƒo tso gɔmedzedzea, eka asem na mí tso eh, abe, abe rescue team ne abe eh, afɔku dzɔ. e yo yi na fi mi va na bua me kwa ga kɔ me na mi vi ɖe ku ɖa kpa ma. Akpe.
Gakpɔ be ne nye be ese faya ʋuɔ o ƒu du va yi na, me nye wo dome tɔ ɖe sia ɖe nye be edzo le bibi wo yi na. Aha. Ne lɔri fɔku ʋuɔ dza yi hã, mi yi na kple susu be ame ɖewo wo le ʋuɔ me. woƒe agbe ele xaxa me. Egɔme dɔwɔƒea nye be mi we save lives and property. Okay. Mi ɖe amewo ƒe agbe kple woƒe nunɔamesiwo ɖa. Woƒe mi kpɔ woƒe agbe ta kple woƒe nunɔamesiwo ta. Eya ta nenye be ʋuɔ dze anyi sigbe mi yina. Eye eʋuɔ ɖewo ato ŋu dze anyi kaka ebi anya ɖe ezu dzo dze bibi. Mm. No mi ta dzotsiʋuɔ yie eze ɖeka kple eh, equipment ewe. Mm. Ke ɖe susu be nenye be edzoa le bibi la Míatɔ ŋuti. Nenye be accident tsɛ dzɔ la, xe ame ɖewo tsi me wometɔ le dodo o la, míate ŋu akɔ dɔwɔnuwo akpe ɖe, dɔwɔnuwo ƒe kpekpeɖeamewo ana be míate ŋu ɖamee wole afɔkua me bɔbɔe, nya aɖeke madzɔ. Ok, alright, e, heke eno nuƒo hã, egato ati be ne ame ɖe ge ɖe vudo me. Ehe yi wokpɔ na nu ma. Madi be nàgbã eme nam ke biabia ɖeka aɖe le asinye ke makɔ vi ge. Akpe. Èkpɔ be zi geɖe ame ɖewo kaka be yeanya ko be woyi ɖe vudo me le tsikuƒe. Domea ɖea míatɔe ɖe edzɔ gake menye be eke he dzɔ le eho le fi le Power House gbɔ lɔƒoa. Ame ɖe ge ɖe eme gake ame ma ewɔ abe eƒe tagbɔ eɖe atɔtɔ vi ɖe enya ku ya gake mi ɖee le me
miatɔ ɖe hã ɖe dzɔ le blonuto me ametɔ woge dze vudo edze agbagba ge ɖe me hmm. ese va miawo woƒe ametɔ katã gake last minute ya ŋutɔ kɔ eƒe agbe kɔna ta Edɔ ma katã mi wɔnɛ. Okay okay so eh, ku ɖe míava eh, domestic eh, fire ŋu. Eh, zi geɖe mi dena dzesi be míaƒe aƒewo me koŋ eh, mistake vi aɖe vi aɖewo nɔ dzɔdzɔ le. Okay so ku ɖe akpa ma ŋua eh, nu kawoe koŋ nye nu yi ke nàto atii be ehena eh, edzo kɔ vɛ na míaƒe aƒewo me? Akpe.
Magblɔ be le dzobibi ƒe akpa dzi le aƒewo mea eh, Enu eve egbã tɔ to dziɖegbekaɖi zazã gbɔ.
Evelia nye míaƒe gas alo míaƒe nuɖanu ya he mí zãna le aƒe me. Akpa eve mawo, ne mètsɔ beléle tɔxɛ na wo oa, ana be dzo anɔ bibi le míaƒe aƒewo me ɣesiaɣi.
Zi geɖe aƒe geɖewo me ne woƒe sɔketiwoe, àkpɔ be ne ekpɔ sɔkɛtɛ ɖo woƒe fi ke mi plɔk na nuwo ɖa mm. akpɔ be ɖewo kura wofia vɔ ame ɖewo kɔ na ne wodi eme aplɔk nu ne bi aɖe nuwo la mate nɔ ɖe o anɔ lolo mm. nu mawo katã akpɔ be ao ne ne le dzi yi ke na ɣe yi didi ɖe la aɖe fu egɔme nye be nenye be ebe awɔ wiring na woaƒe me Ele be nàbia ɖokuiwò be, Nukawo, nukawoe nye nuyawo yeazã le aƒeawo me? Ne èlé ŋku ɖe nu mawo katã ŋua, bia woƒe wiring ɖe, eya awɔ na wò aƒe me. Gake ame ɖewo va wɔ wiring ɖe vɔ, ele, e, dziɖegbekaɖi yawo ƒe nuwo va le zazã, eva sẽ wo ŋu. socket ye xe le woƒe aƒewo me ta kpɔ be kakae be anya ku ke enu aɖewo lololo eɖewo azu edzo anɔ bibi ame aɖewo woava ƒle extension cord mm. hafi ayi extension cord ƒle ƒea ɖeka bu eh, edo ya woɖe ɖe dzi be edoawo sɔgbɔ mm. ta eke ala ɖe me nu yawo le nye se ɖe me plɔk wo la ɖe sia ɖe ato yi dzi alé ŋku ɖe nu yawo xe zãe le wo Dziɖegbe ka ŋdi ya wɔƒe nuwo zã le aƒeme wò mi lea ale letika gadget wa ɖe sia ɖe kpeleƒe kpekpeme ya he wò ʋea le ka eh dziɖegbe ka ŋdi ŋu. Okay. Nenema ke ne ekɔ wò socket hã kpekpeme ya he ya hã ate ŋu atsɔ wa wo ŋlɔe ɖe edzi. Hmm. Eya ta ne ekpɔ be e plug nu ɖeka eve he wò dena eƒe kpekpeme ko evɔ. Mègakpɔe be edoawo lée xoxo ta yeaplɔ ke ɖe edzi o. Kaka ebia nya ko. Ke eɖo fiwusia ana be sɔketia agblẽ. Ta akpɔ be teƒe ɖewo la, ne eƒle sɔketia medidi o ko, egblẽ. Ne eƒle medidi o ko, egblẽ. Agblɔ be o ɛɛ ame ya o, zamramatɔ alo nuka enudzrala yawo mele nu, wole Chinese nuwo ko dzram, nuawo menyo o. Gake nuyawo xɔ wɔ ŋutɔ le. kɔ le dada ɖe nɔ dzia, eƒe kpekpeme esẽ wu sɔketia ƒe ŋusẽ. Ta àkpɔ be sẽe koa, ke wònɔ aɖe fia ema. Teƒe ɖewo akpa ame ɖewo fridzi le wo si. Ne xɔ ƒe malomalo alo xɔ ne xɔ me melolo o tae, woatutu fridzia kakaka akɔ mia ɖe wɔlwo ŋu. Evɔ fridzi ƒe nɔƒe le xɔ mea, ele be nenɔ teƒea ʋɛa hã anɔ ya kpɔ. Egɔme be motoɔ dzoxɔxɔ ɖe nɔ dodo le eme ne nye be wòle dɔ wɔ. Ke ne nye be dzoxɔxɔ ma le dodo le motoa ma, ele be motoa hã nekpɔ ya fafe anɔ fa. Gake wòe ma ka tutu nua mia ɖe egli ŋu, mele naneke kpɔ o. Ta kaka ebe yeanya ko ke ɖo ne wòde wo dzi la, ke motoa ya agblẽ. Ne mede wo dzi o la, excessive heat alo too much over heating la ke eva zu dzo, ke wò nuwo fia. Ta nu ma kple aɖo aƒe ɖewo me akpɔ woƒe wiring, socket wo kura ɖewo ho le gli ŋu, hmm. wole ʋaʋã gake ao lamp holder aɖo akpɔ be eh, pepa kura woakɔ te ɖe me aƒe woakɔ kaɖiwo kɔ de me. Wokpɔ be emawo katã na be Bɔbe me, me, me, me, mekpɔ nɔƒe nyuie loo ta wòakpɔ be dzi anɔ dzo ke viɖe, viɖe, viɖe, viɖe. Ta Okay. kaka be anya ko ke etɔ dzo wɔaƒe. Ta nu geɖewo xe nana be dzoa wobina. Akpa gãwo wotsɔna mía ŋutɔwo gbɔ. Eye ne èlé ŋku ɖe Wiring ŋutɔ blibo xe mí wɔna hã, Okay. wona mínya be

Gake ɖe exɔmananyi ta alo kple fiafiwo ta la, mm. mikli silinda mele anyimɔ lɔ. Evɔ nu ma menyo be wòanɔ xɔ me kple mí o. Ne mikɔe da ɖe xɔ me. Ne wòle likin ɖeɖe kura alo mm. he wòle ʋeʋẽ hegbɔ ʋeʋẽ ma hã, ehã menyoa na o. Ne mena o ta aɖu o la, ana anɔ tuturu. Hmm. Ke ne gbɔe akpa hã, etɔ wuna ame. Gake nu mawoe nye nu nɔamesi ya wole mía gbɔ le míaƒe xɔwo me. Ta manyo be nu mawo nenɔ dzi yi o. Nu mawo katã enana be dzo bina le aƒewo me. Ok. Etɔ atsi e gas dzia e medi be mabia babia kpui ɖe be e e silinda kple bɛna ɖe dometsotso ka. Ya wodze be ne nɔe ne mi dɛ ɖe anyi mi da silinda ɖe anyi a bɛna hã le gbɔ dometsotso ka wodze be ne nɔe. Makplɔ be. Cylinder kple burner ƒe teƒe ɖeka nɔnɔ le xɔ me hã menyɔ o. Egɔme be ɖeka alo cylinder eyae le edzoɔ na ya burner eyae le bibi. Ke nenye be woƒe ame evea wote ɖe wo nɔewo ŋu la, nenye be leakage ɖe le cylinder gbɔa, ke burner ƒe dzo ana be eya hã adze bibi. Ke ne cylinder le bibi. ava explode alo awo. Ne wo xe le xɔ ma me hã menyo na wo. Ne cylinder kake ɖe ka wò teƒe ɖe hã ke ɖe ku ema. Ta dometsotsoa ya magblɔ be ne ga xe le wò si xe. atɔ aƒle menye be ne ga le osi o dze agbagba na ƒle eka ya xe wa connect cylinder kɔ ve burner gbɔ hmm. cylinder kɔ ɖa ne ya to connect la ne nɔ teƒe ɖe kɔ ɖa xe ne le nda kɔ ya ma na dzedze akpɔ ok a nyo be ne nɔ gota hmm. ke ne na ngɔ gele ne kɔ va xɔ me Ke mi bena anɔ xɔ bena ya anɔ gbɔ le xɔ me anɔ nua ɖa le ceiling ɖa ya ne nɔ gota kple susu be ne nye bena ne do ta ɖa kura la ne fa na me tɔ ɖe va yie he wo wli ɖi ne he ceiling ɖa xɔ ƒukpe kura dze kɔ ke edzoa ya etsi ye ma akpe.
Ok akpe kakaka e eƒo nu tso be nu be nu e abe na me ɖe kɔ e bena exɔ dzo. Ke woakɔ, woaku tsi kɔ kɔ ɖe edzi. Ɖe e, eyi na e, nu ka, gas filling stations woa alo eyi na mía ame yiwo ke le aƒe me hã? Ekpɔ be gas ŋutɔ ɖe, menye be ele dzo xɔ o la, e expand na alo e kekeɛ. Okay. Aha.
Ta ɖe nu ma hele keke. Eya ta akpɔ be ame ɖewo nɔ amewo advice be ne be yeafill gas. Yi ŋdekae ese wo ɖɔ gbɔlɔ gbegbe. Ahan. Kple fia yi me Eh, bɔkɔ. Kple fia yi me bɔkɔ. Yeah. Because ŋdɔ me kple tɔ ma la, e expand na. Okay.
Nenema ke nenye be eva cylinder hã, ya hã e expand na. Okay.
Eya ta nenye be ele nu ɖa ko wɔ gas vɔ, ya eƒu du be o nua hã mebi o lɔ, maƒu du madze kabakaba mava. Ne eƒu du va dze mekpɔ mɔ ava ɖo aƒeme ko, aka plug adze nua da o. Egɔme be ke eve la e expand. Okay.
Taɖe me nya wɔ o xe eva kɔ le nuɔ ɖa ne eɖo a tɔn explode. Ame geɖewo ɖe cylinder kpekpe me ɖe le ya tse si ko wa tɔn tsɔ cylinder ɖe sia ɖe kple eƒe kpekpe mea xe wo tsɔ na. Eya ta ame ka yi filling station vɛ ɖe.

Ke ezu agba ta ele be míalé ŋku ɖe míaƒe nuwɔna mawo ŋu akpɔe.
Alright, eh, so ku ɖe eh, abe xɔme ne ebe ya akɔ woƒe cylinder eh, kɔkɔ da ɖia, eh, exit nene awɔ calculation na afi akɔe kɔ da ɖe kitchen a kple susu be ne incase eh, mistake ɖe dzɔa. Yeah. Cylinder kɔŋ ɖe. Mm. Kafi anya kɔ da ɖe kitchen ko nenɔ mɔnu. mɔ nu tututututu. Gake ne èlé ŋku ɖe mía amegbetɔwo ŋu ɖe, míle ɣeyiɣia kple reflection alo xexe ƒe gota di be míanɔ kpɔkpɔ ne be míle nu ɖa ta. Míkɔ bena boŋ kɔ da ɖe fi. Ke míkɔ cylinder boŋ xe nye dzɔgbevɔ̃e nuwo ɖe, kɔ ya kɔ va da ɖe kplɔ̃ gɔme ɖaa le kɔna me. Ke ne nuwo dzɔ xe da fɔ du me ɖe? Woa asi do ɖekeke lɔ. Mm. Ke cylinder fi nɔ le ele xɔ me. Ta cylinder ele me ne nɔ wo mɔnu tututu ne nya geɖe xɔ me ko cylinder na ya nye nu gbãtɔ na do go le kɔna me. Ta ne nua jɔ ko ne ya me ɖe ɖe va yie kɔɖa xe he cylinder ado go le xɔ me na tsa ko ke. Ta me ɖe ke me ga kɔ cylinder ɖe kɔ va ɣla ɖe ekplɔ gɔme alo xɔ me ɖa ke kple susu be eya xɔ asi. Ta ya protɛti o. Zi geɖe megblɔ be ɖe mí amegbetɔwo ɖe, mía ŋutɔwo míaƒe agbea mí metsɔ ɖeke le eme o. Gake mí tsɔ ɖe le eme na fiafiwo wu mía ŋutɔ. Eya ta fiafi ta amegbetɔ atu xɔ, ade bɔ gla pruv xɔwo katã ŋu. Ne zã doa, eya ŋutɔ mlɔ xɔwo me. Emlɔ xɔwo me kple wo silinda. Ne nye garadzi la, emlɔe kple wo ŋu. kple Petro ese nya me si ke wò ŋutɔ ya he le xɔɔ mea, ɖoɖo kae èwɔ ɖe wò agbe ŋu be ne nua dzɔ, masi mae gota? Fifia èwɔ ɖoɖo ɖe gota ya ŋu be ne nua dzɔ la, fiafi mate ŋu tso le gota ava yi gbɔ le xɔa me o. Ke ɖoɖo ka èwɔ ɖe wò ŋutɔ ya wò agbe ŋu be ne nua dzɔ le xɔa me, ele mawɔ asi dzo? Egɔme be le anikɔ aɖe me ne fiafi. Ege ɖe wò xɔ me be afifia nye me ka ɖe edzi be atsɔ wò nu sia nu. At least woaku tsaya ahe kɔ le tsi le kple wò bathroom sandals ya ɖe ɖe ya la. Ɖo ma he wòa ba ya dzi mɔlɔ le kura dza a ɖase lɔnu ya ya na ega ko dzi wò le kple nu ɖeka eve ɖe woe. Gake edzo xe nye fiafitɔ gãtɔ. Ne ge ɖe wò xɔ me ɖe ba bia nye be a ɖase le nane ŋu na wòa Gake mímetsi dzi na eya be ɖe ele míawɔ mía ɖokuiwo nenye be eya ado ta ɖa eye mía ŋutɔwo míate ŋu aɖe eŋe be wòatsɔ nuawo kura la, ke míaƒe agbee ya tete míasi dzo le eme o. Ao, amegbetɔ tsi dzi na eƒe agbe ale gbegbe be ne nua le dzɔdzɔ kura dze ɖee, ke wònya be yi mate ŋu awɔ naneke o kura, awɔ nane ase be ne yeage ɖe dzoa me. Ke nunɔamesiwo ɖe, yawo ɖe wole vevie wu wò ŋutɔa? Ta mítsi dzi na mía ŋutɔwo ƒe agbe wu nunɔamesiwo ele be míadze agbagba be míanɔ míaƒe agbe tawo ʋlim ɣeawo katã ɣi. Ok.
E, vivi mevɔ le agɔ ŋu hafi wokɔ na agɔ kɔ ƒu na gbe o. Ta e, maxɔ woƒe nyataƒonya ke e, míakɔ gbetɔ kɔ se ɖe fia. Akpe.
Magblɔ be le ɣeyiɣia me etsi le dzadza. Ok.
Gake ame aɖeke ƒe susu megawɔe be. Ne tsi le dzadza ɖe, edzo mebina o. Eya kura ebinae wu. Egɔme nye be etsi le dzadza, edzi le gbeɖe. Zi geɖe dzo ya wo tɔgbi xe mía tɔwo nɔ dzidzi le ɣeyiɣia me kaka nya ko be ame ke wo mita ele dzo. Egɔme ke tsia le dzadza xe edzi nya ɖe gbe koa ke mita xɔe. Ke edze bibi ta. Ele be mía le ŋku ɖe. Míaƒe nuwo ŋu. Nenye be yele dodo le aƒe me yi aɖe dɔ mea, ekpɔ be ye electricity nuwo la, yi tsi woe. Kple susu be ne mele aƒeawo me o kura nena ne ado ta ɖa la, manye be dziɖegbe nanekee ka ŋdi eƒe nya wòanye o. Ade mía dzi wu be nuwo katã nenɔ aƒea me ŋɔ. Amewo asi woƒe radio da ɖe anyi kple susu be ne ame ɖe va yia, nenya be. Ame ɖe le aƒeye me, vɔ ame ɖeke mele aƒeye me o, wònye wo ƒete ɖe fiafiwo ta. Ta míadze agbagba atrɔ nɔnɔme mawo be míaƒe agbe nenɔ dedie na mía ŋutɔwoe. Akpe. Ok, so eh, míaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo, eh, míeƒo nu kple Eddy Owan, eh, Aƒetɔ Isaac Bliku, eh, yike tso Ghana National Fire Service. Kɔsra ɖe sia ɖe me le bra braɖa ɖe sia ɖea, nuƒo gã nyi kɔ yia woava emɔ dzi ava wɔ nu me ɖeɖe na mi. So mabia be, lé woƒe babiawo da ɖi na manya babiawo katã kple su be ne Mawu fɔ mi kɔsra yi ke gbɔ maa, mabia babia ɖe nuwò. Mɔ ɖeɖe li be miaga yi miaƒe wɔna bubuwo dzi so mabia mɔ axɔ dometsotso kpui ɖe ne metrɔ gbɔ koa miaga yi egbe ƒe agbe ŋua gake wɔna dzi na mi.
Agbeŋuɔ kake.